وەرزی دەیەم ڕێنوێنی کردن بەدەستی خودا بەشی چلوهشت خەونە نهێنی دەرخەرەکان کاتێک کە باوکم گەیان دەکۆبوونەوەکە هێشتا دنیا تاریک بوو چەند کاتژمێرێکی بۆ کردنەوەی پارکی ئەبکات مابوو بۆیە بڕیارم دا کە بگەڕێمەوە بۆ هۆتێل و بخەومەوە. چەند کاتژمێرێک دوای ئەوە، کاتێک کە بەخەبەر هاتم، چاوم زەق ببوو، دڵم بە توندی لێی دەدا. خودا خەونێکی پێ بەخشیبووم کە واتاکەیم نەدەزانی. ئەو خەونە جیاواز بوو لە هەموو ئەوانەی کە پێشتر بینیبووم. تەنانەت کاتێک کە خەونەکەم دەدیت، دەمزانی کە ئەوە پەیامێکی خوداییە، نازانم چۆن. بەڵام بە جۆرێک لە جۆرەکان دەمزانی، بەڵام خەونەکەم پڕ بوو لە هێما و ڕەمز و نیشانە کە من لێیان تێنەدەگەیشتم. دوای بەخەبەرهاتن، بە پێچەوانەی خەونەکانی پێشترم کە ناڕوون بوون، ئەو خەونەم جوان لە بیر مابوو، هەرچەندە ئەو خەونە لە مێشکمدا جێگیر بووبوو. نەمدەزانی هەتا چ ماوەیەک وەبیرم دەمێنێت، بۆیە هەموویم نووسییەوە. بەهۆی ئەو ئاشکراکردنە خوداییەوە سەرم دەسووڕا و سەرسام و حەیران مابوومەوە. لەو ڕۆژەدا ئەمەم نووسییەوە. لە سەرەتای خەونەکەدا مارێکی ژەهراوی هەبوو کە ڕەنگی ڕەش و سوور بوو. تاکە کارێک کە دەیکرد ئەوە بوو لە کاتی هاتنە ژوورەوەی خەڵکی بۆ نێو باخچەیەک هووشەی لێ دەکردن. خەڵکی نێو باخچەکە نەیاندەتوانی مارەکە ببینن. مارەکە لە دوورەوە لە سەر ستوونێکی بەرد تەماشای ئەو خەڵکەی دەکرد، ئەو ستوونە دەیڕوانییە سەر قووڵاییەکی گەورە و فراوان. ئینجا ستوونەکە بووە شوێنێک کە من لەوێوە لە نیوەی یەکەمی خەونەکەمدا هەموو شتێکم دەدیت. لە شوێنێکی وەکوو باخچە کە بە گرد و دار و درەخت و گژ و گیای سەوز دەورە درابوو. مار مێلکەیەکی وەکوو ئەژدیهای لێ بوو. مارمێلکەکە جوڵەی لە خۆی دەبڕی و بە مەبەستی خۆ حەشاردانەوە وەکوو گردۆڵکەیەکی لێ دەهات. ئەوانەی کە بە سەریدا تێپەڕ دەبوون نەیاندەزانی کە مارمێلکەیە. ئەگەر بیانزانیبا دەترسان. بەڵام ئەو خۆی حەزی نەدەکرد کە کەس پێی بزانێت. ئینجا کوڕێکی زۆر زەبەلاح هات کە دەیزانی ئەو گردۆڵکەیە مارمێلکەیە. پاشان پێی لێنا و بە هۆی مارمێلکە بوونیەوە تاوانباری کرد. بەو هۆیەوە مارمێلکەکە تووڕە بوو و هەوڵی دا بە کوڕە زەبەلاحەکەوە بدات. کاتێک کە دەیویست بە کوڕەکەوە بدا، کوڕەکەش سی سرکەیەکی زۆر گەورەی هێنا بۆ ئەوەی مارمێلکەکە بانگێشتی شەڕ بکات. ئێستا ئەو جێگەیە گۆڕا بوو کە تێیدا هەموو شتێکم دەدیت و من ڕێک لە ژێر مارمێلکەکەوە تەماشای سەری ئەوم دەکرد. مارمێلکەکە بە جووڵانی سەری شەڕەکەی قبووڵ کرد و کاتێک سیسرکەکە فڕی و چوو بۆ مەیدانی جەنگ، مارمێلکەکە بەرەو ڕووی من هات و هەوڵی دا کە هێرشم بکاتە سەر و بمکوژێت. بۆیە هەر کە سیسرکەکە بینی کە مارمێلکەکە خەریکە هێرش دەکاتە سەرم، گەڕایەوە و قەپی لە سەری گرت و لە جەستەی جودای کردەوە. کاتێ بەیانەکەی بیر و هزرم تەواو دەرگیری ئەو خەونە بوو، چ واتایەکی هەبوو؟ هێما و نیشانەکان چی بوون و چۆن پێکەوە دەگونجێن؟ یەکسەر هەوڵم دا ئەو مەتەڵە چارەسەر بکەم. ماری سەر ستوونەکە، دەبێت هێمای خراپە بێت. دەکرێت چ شتێکی دیکە بێت. باخچەکە ئەم جیهانەیە. ئەوەی کە من لە سەرەتادا لە چاوی مارەکەوە جیهانم دەدیت، واتای ئەوەیە کە لە سەرەتای لەدایکبوونمەوە هەندێ خراپە لە ناخمدا خۆی حەشار داوە. ئەوە یەکێک لە بیر و باوەڕەکانی مەسیحیەتی وەبیرهێنامەوە، یەکەمین گوناه. یاخود واتای ئەوەیە ئیسلام کە لە سەرەتادا لە ناخمدا بوو خراپە؟ دڵنیا نیم، بەڵام وا دیار بوو کە هەردووکیان ئاماژەیان بە مەسیحیەت دەکرد. کاتێک کە تەماشای جیهانم کرد، ئەوەی کە لە بەشێک لە دیمەنی سرووشتی دەچوو، بریتی بوو لە خشۆکێکی دیکە کە مارت وەبیر دێنێتەوە. بەڵام ئەوەندە گەورە بوو کە خەڵکی بە سەریدا تێپەڕ دەبوون چونکە بە گردۆڵکەیان دەزانی. ئینجا کوڕێک هات و بە دەنگی بەرز ڕووی ڕاستەقینەی مارمێلکەکەی دەرخست و بانگێشتی جەنگی کرد. ئەگەر ئەم هێما و نیشانانە پەیوەست بکەین بە یەکترەوە تەنها یەک ڕوونکردنەوەمان دەداتێ. ئەو کوڕە، داودی پاشا، بوو کە ڕووی ڕاستەقینەی مارمێلکە، ئیسلامی، وەکو ئاینی درۆ ئاشکرا کرد. مارمێلکەکە، ئیسلام، لە بنەڕەتدا هەڵخەڵەتێنەر بوو، فێڵی لە خەڵکی دەکرد بۆ ئەوەی پێیان وابێ کە بەشێکە لە سرووشتی جیهان. سیسرکی کوڕەکە دەبێت مەبەستی لە مەسیحیەت بێ کە مارمێلکەکەی بانگێشتی جەنگ کرد. ئەوەی کە سیسرکەکە دەیتوانی قسە بکا بەڵام مارمێلکەکە نەیدەتوانی، واتای ئەوەیە کە مەسیحیەت دەتوانێ بەرگری لە خۆی بکات. یاخود بە واتایەکی دیکە بەڵگەی بەهێزی هەیە. ئەوەی کە مارمێلکەکە نەیدەتوانی قسە بکا واتە ناتوانێ شتێک بۆ سەلماندنی خۆی بخاتە بەردەست وە ئەوەی کە کاتێک سیسرکەکە مارمێلکەکەی بانگێشتی جەنگ کرد مارمێلکەکە لە جێگەی ئەوەی کە دەست بکا بە شەڕکردن هەوڵی دا من بکوشێت ئەو بابەتە پشتڕاست دەکاتەوە. کاتێک کەمان مێلکەکە هەوڵی دەدا من بکوشێ سی سرکەکە هات و ڕزگاری کردم ئەوە من وە بیر ڕزگاری هەتا هەتایی دەهێنێتەوە کە بە هیچ شێوەیەک من شیاوی نیم یەکێکی دیکە لە بیر و باوەڕەکانی مەسیحیەت چەندین جار ئەم خەونەم لە مێشکمدا گەنگەشە کرد بە ئومێدی ئەوەی کە ڕوونکردنەوەیەکی باشتری بۆ پەیدا بکەم. بەڵام ئەوە باشترین ڕوونکردنەوە بوو کە بە مێشکمدا دەهات. لەبەر ئەوەی کە ئەو لێکدانەوەیە بە قازانجی مەسیحیەت بوو، بۆیە زۆر متمانەم بە لێکدانەوەکەی خۆم نەدەکرد. دەستم کرد بە پەیداکردنی ڕێگاگەلێک تاکو خەونەکە لێکبدەمەوە بەبێ ئەوەی کە کێشمەکێشە دەروونییەکانم ئاشکرا بکەم. بڕیارم دا کە داوای یارمەتی لە کەسانی دیکە بکەم. هەر کە چوومە نێو پارکی ئەپکاتەوە، چاوم بە کەشتیی ئاسمانییە شێوە گۆی زەوییەکە کەوت، پەیوەندیم کرد بە دەیڤدەوە. نەبیل، کوڕی چاک، دەنگوباس. فلۆریدا چۆنە؟ کاتی قسەی خۆش نەبوو. خراپ نییە. خۆش دەگوزەرێ. دەمەوێت پرسیارێکت لێ بکەم ئایا خودا خەون بە مەسیحیەکان دەبەخشێت؟ یەکسەر دەیڤد گوتی بۆچی چ خەونێکت دیوە؟ من نەم گوتوە خەونم دیتوە وەڵامی پرسیارەکەم بدەوە پێش ئەوەی کە دەیڤد وەڵام بداتەوە بۆ ساتێک بیری کردەوە کتێبی پیرۆز پڕە لە چیرۆکی ئەو کەسانەی کە خودا خەونی پێبەخشیون بۆ نموونە یوسف، یوسفی پێغەمبەر یان یوسفی باوکی عیسا، دەیڤد پێکەنیو گوتی، لە ڕاستیدا هەردووکیان. لە پەیمانی نوێدا یوسفی باوکی عیسا پێنج جار خەونی دیتووە، کە تێیدا بە ڕوونی خودا ڕێنمایی کردووە، بەڵام من مەبەستم یوسفی پەیمانی کۆن بوو، کە دەیتوانی خەونی پڕ لە ڕەمز و هێما شی بکاتەوە و خودا بەو شێوەیە ئەوی لە زیندان ئازاد کرد. کتێبی پیرۆز باسی لێکدانەوەی خەونی پڕ لە ڕەمز و هێما دەکات، ئەمە ڕێک ئەو شتەیە کە من بەدوایدا دەگەڕێم. باشە، یوسف چۆن ئەو خەونانەی لێکدەدایەوە؟ مەسیحیەکان ئەمڕۆ چۆن خەون شی دەکەنەوە؟ ئەو بەهرەی شیکردنەوەی خەونی لەلایەن خوداوە پێ بەخشرابوو. من هیچ مەسیحیەک ناناسم کە لەم ڕۆژگارەدا بتوانێ خەون لێک بداتەوە. بەڵام گومانم لەوە نیە کە ئەگەر خودا خەون بە کەسێک بدا کە پێویستی بە لێکدانەوە بێ ئەوا ڕێگەی لێکدانەوەشی بۆ دەستەبەر دەکات. ئەو قسەیەی دیڤد یادەوەرییەکی لە مێشکمدا زیندوو کردەوە. دایکم هەندێک جار ئاماژەی بە خەونامەیەک دەکرد کە هی خەون لێکدەرەوەیەکی کۆنە بە ناوی ئیبن سیرین. بڵێی خودا لە ڕێگەی ئەو کتێبەوە ڕێنماییم بکات. بیرم لەوە دەکردەوە کە پەیوەندی بە دایکمەوە بکەم. بۆیە خێرا پەیوەندیەکەم لەگەڵ دەیڤد بە کۆتا هێنا. زۆر باشە. سوپاست دەکەم برام. دواتر پەیوەندیت پێوە دەکەمەوە. کاکە، دەتەوێ بڵێی چی خەونێکت دیوە یان نا؟ من نەمگوت کە خەونم دیوە. من نەمگوتووە کە تۆ گوتووتە، بەڵام ناتەوێ بیڵێی؟ بەڵێ. دەیڵێم، بەڵام لە ئێستادا ڕێگە بدە بیری لێ بکەمەوە. پەیوەندیەکەم لەگەڵ دەیڤد پچڕاند و یەکسەر تەلەفۆنم بۆ دایکم کرد. دەبوا ئەو ئیشەم هەندێک زیرەکانە ئەنجام بدابا. دەمویست هێما و نیشانەکانی پێ بڵێم بەبێ ئەوەی کە تەواوی چیرۆکەکەی بۆ باس بکەم. ئەلو، سەلام عەلەیکوم دایە. وەعەلەیکوم سەلام، لەگەڵ باوکت دای؟ من لە پارکی ئەپکاتم باوکم دوای ئیشەکەی دێت بۆلام من ئێستا زۆر ناتوانم قسە بکەم دەمەوێت زۆرترین سود لەو کاتە وەربگرم کە هەمە دوێنێ شەو خەونێکم دیت خەونامەکەی ئیبن سیرینت لەبەردەستە؟ لە نهۆمی سەرەوەیە چ خەونێکت دیتووە؟ دایکم نیگەران دەردەکەوت کە بەلامەوە زۆر ناخۆش بوو. ئەوە بۆچی هەموو کەسێک دەتوانێ یەکسەر بیر و هزری من بخوێنێتەوە؟ دایکە، دوور و درێژ و ئاڵۆز بوو. پێویست بە نیگەران بوون ناکات. کاتێک کە گەڕامەوە ماڵەوە هەموویت بۆ دەگێڕمەوە. تەنها ویستم واتای هەندێک لە هێما و ڕەمزەکان بزانم بۆ ئەوەی بتوانم لە ئێستادا بیری لێ بکەمەوە. کوڕم، ئاوها نابێت. پێویستە هەموو شتێکم پێ بڵێیت بۆ ئەوەی بتوانم بۆت لێک بدەمەوە. بەڵام دایکە، ناتوانیت تەنها ئەو شتەم بۆ بخوێنیتەوە کە کتێبەکە ئاماژەی پێ کردووە؟ من دەمەوێت خۆم لێکی بدەمەوە. ئازیزم، کتێبەکە زۆر شت دەڵێ. واتای هێما و نیشانەکان پەیوەستە بە شێوازی بەکارهێنانیان لە نێو خەونەکەدا. کوڕم، ئادەی یەکەم هێمام پێ بڵێ. مار. دایکم هەناسەیەکی قوڵی هەڵکێشا و گوتی، استغفراللە. ئەوە چ جۆرە خەونێکە؟ دایکە، زۆر باشە، مارەکە لە نێو ئاودا بوو، خەوتبوو، شتی دەخوارد، چی دەکرد؟ گرنگە کە خەریکی چی بوو؟ خەو نامەکە باسی زۆر شتی جیاواز دەکا تەنها مار بە واتای دوژمنێکی فێڵباز یان ئاشکرا دێت بەڵام ئەگەر مارەکە کەسێک بخوات یان کەسێک ببێت بە مار دەکرێ واتایەکی دیکەی هەبێ. قسەی کۆتایی دایکم سەرنجمی ڕاکێشا کەمێک دوای ئەوەی کە خەونم بە مارەکەوە دیت من یەکەم جار لە شوێنی ئەوەوە هەموو شتەکانم دەدیت ئایا من ببووم بە مار؟ هەتا ئەو ڕادەیەی کە پێم دەکرا بابەتەکەم ژیرانە گەنگەشە دەکرد. باشە، ئەوە ناتوانێت هیچ شتێک لە دوژمنبوونەکەی بگۆڕێت، وایە؟ بۆ نموونە ئەگەر کەسێک ببێت بە مار چ واتایەکی هەیە؟ دایکم لە وەڵامدا گوتی، واتە ئەو کەسە گومانی لە ئایینەکەی خۆی هەیە. دڵم لە لێدان کەوت. ئایا دروست ئەوەم بیست کە گوتی؟ کەمێک زیاتر لە سەری ڕۆیشتم، مارەکە لە سەر ستوونێک بوو، ئەوە چ واتایەکی هەیە؟ واتای ئەوەشی لە خەونامەکە دیتەوە گوتی، ستوون بە واتای دین و ئایینی ئەو کەسە دێ. ئیدی بابەتەکە خەریک بوو لە ڕادەی خۆی تێدەپەڕی، ئایا بیری منی دەخوێندەوە؟ بەردەوام بوو، بیرتە کە ستوونەکە لە چی دروست کرابوو؟ بەرد. دیسان بۆ ساتێک ڕاوەستا. سەیرە، چاوەڕێی ئەوە نەبووم. خەونامەکە دەڵێت کە ستوونی بەردین واتە ئایینی ئەو کەسە یاخود جیهانبینییەکەی بە زوویی دەگۆڕێت. نەمدەتوانی باوەڕ بەوە بکەم کە دەمبیست. دەتگوت نیشانە و هێماکان ڕێک باسی بارودۆخی من دەکەن. من زۆر زوو دڵنیا بووم کە خودا دەیویست من ئەو نیشانە و هێمایانە بەپێی ئەو کتێبە لێکبدەمەوە. زۆر باشە دایکە هەتا ئێرە باشە ئەدی مارمێلکەی گەورە واتای چیە دوای تۆزێک گەڕام بە نێو خەونامەکەدا گوتی بە واتای دوژمنی شاراوە و دڵڕەق دێت کە لە ڕواڵەتدا زۆر گەورە و ترسناکە بەڵام ئەگەر بانگێشتی جەنگ بکرێت خۆی دەدزێتەوە چونکە ناتوانێت بە پێی پێویستی بەڵگە بهێنێتەوە سەرسام بووبووم ئایا بەڕاستی دەکرێت هەموو ئەمانە لە نێو ئەو خەونامەدا هاتبێت؟ ئەوە ڕێک نیگەرانێکانی من بوون لە بارەی ئیسلامەوە کە لە ڕێگەی هەمان ئەو هۆکارانەوە کە لە هێماکان تێگەیشتبووم. جگە لەوەش لە خەونەکەدا مارمێلکەکە لە سەرەتادا بە فێڵ و تەڵەکە خۆی دەشاردەوە لە ئاکامدا نەیتوانی بەرگری لە خۆی بکات. ئەدی کوڕ؟ چ کوڕێک؟ کۆرپەلە؟ منداڵ؟ گەنج؟ بە پەلە گوتم، کوڕێکی بچووک. بەو پەڕی تامەزرۆیەوە دەمویست مەتەڵەکە هەڵبێنم تاکوو بزانم خودا دەیەوێت چیم پێ بڵێت. کوڕێک کە لە ڕووی تەمەنەوە بچووکە نەک باڵا. کوڕی بچووک لە خەوندا هاوڕێیە کە هاوکاریت دەکات تاکوو بەسەر دوژمنەکەتدا سەربکەویت. ئەو هەڵگری هەواڵی خۆشە، هەواڵی خۆش، ئەوە ڕێک واتای وشەی ئینجیلە. دەیڤدی هاوڕێمە کە بە ئینجیلەوە هاتووە و سەرکەوتن بەسەر دوژمناندا. لە خەونەکەدا کوڕەکە یارمەتی دام کە بەسەر مارمێلکەکەدا زاڵ بم. سەرم دەستی بە سووڕان کرد. دایکم بەردەوام بوو گوتی، ڕاوەستە. ئەو کوڕە جوان بوو؟ لە ڕاستیدا بەڵێ، هەتا ڕادەیەک کەش خەبوو. لەو حاڵەتەدا ئەو هاوڕێیە نە تەنها هاوکاریت دەکا کە بەسەر دوژمنەکانتدا زاڵ بی، بەڵکو ئەو شتەت بۆ دەستەبەر دەکات کە بەدوایدا دەگەڕێیت، شتێک کە دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی ژیانێکی پڕ و تەواو. لەگەڵ گوتنی ئەوەدا، ئیدی بە زەحمەت دەمتوانی قسە بکەم.

وەکو مارمێلکە ڕاستەوخۆ لە نێو خەونەکەمدا نەبوو، بەڵام شتێکی پەیوەست بەوە دۆزییەوە کە جۆرێک لە کوللە بوو، ئەو جۆرە کوللەیەش شەڕکەرە. کە لێکدانەوەکەی ڕێک لەگەڵ خەونەکەی مندا دەگونجا، هیچ زیانێکی بە تۆ گەیاند؟ نا، زیانی بە دوژمنەکەم گەیاند. ئەگەر زیانی بە تۆ نەگەیاندبێت، ئەوا واتە ئەو شەڕە خۆشی و دڵشادیت بۆ دەهێنێت و لێرەدا دووبارە دەڵێت کە یارمەتیت دەدا تاکو بەسەر دوژمنەکەتدا زاڵ بیت. ئازیزم، نازانم چ خەونێکت دیتووە، بەڵام هێما و نیشانەکان پەیوەندییان بە یەکەوە هەیە. پێم وایە ئەم خەونە لەلایەن ئەڵڵاوە پێت بەخشراوە. بەڵێ دایکە. من خەونەکەم نووسیوەتەوە. کاتێک کە گەڕامەوە ماڵەوە دەتوانیت بۆم لێک بدەیتەوە. دایکە، پێش ئەوەی کە پارکەکە قەرەباڵغ بێت دەبێت بڕۆم. زۆر باشە ڕۆڵە گیان. کاتێک کە باوکت هات تەلەفۆنم بۆ بکە. بەسەرچاو. یان ئەگەر زۆر درەنگ کەوت تەلەفۆنم بۆ بکە. بەسەرچاو. دەزانی چی؟ تەلەفۆنم بۆ بکە. باشە دایکە گیان تەلەفۆنت بۆ دەکەم خۆشم دەوێی خودا حافیز. کاتێک کە مۆبایلەکەم داخستەوە زۆر بە زەحمەت دەمتوانی باوەڕ بەوە بکەم کە ڕووی دابوو. هەموو نیشانە و هێماکان بە تەواوی لەگەڵ یەکتردا دەگونجان. هەموویان ڕێک ئاماژەیان بەو لێکدانەوەیە دەکرد کە من لە دوای خەونەکە هەمبوو. ئەوە نەبوو کە تۆزێک لەگەڵ یەکتر بگونجێن. بەڵکو لە ڕادەبەدەر پێکەوە دەگونجان. بەڵام پارێزەری شەیتان دەستی کرد بە چپەچپکردن. من تیشکم خستە سەر دوو هێما و نیشانە کە بە باشی لەگەڵ یەکتردا نەدەگونجان. ئەوەی کە خەونامەکە باسی دەکرد مارمێلکە و سیسرکەی تەواو نەبوون. بۆچی هێما و نیشانەکانی دیکە بەو ڕادەیە پەیوەستن بە یەکترەوە؟ بەڵام ئەم دوانە تەنها نزیکن، وەکو یەک نین. من لە مێشکمدا دەسم کرد بە سووڕانەوەی دەستەواژەکان، سیسرک، مارمێلک، سیسرک، مارمێلک، مار، سی، مار، سی، مەسیحیەت، ئیسلام. لە زمانی ئینگلیزیدا یەکەم پیتی ئەو دوو وشەیە وەکو یەکەم پیتی مەسیحیەت و ئیسلام وایە. نا ئەوە ئیتر لە ڕادە بەدەر بوو هەمووی لە ڕادە بەدەر بوو پێویستم بە هەندێک کات بوو کە بیری لێ بکەمەوە